Makadii vana vechikoro? Ini ndinonzi Sir Magaruwa. Nhasi ndauya nechidzidzo chezvirungamutauro asi takanangana neanonzi madimikira. Ndichakupai madimikira nedudziro yawo kana kuti zvaanoreva. zvakanaka dimikira rekutanga afamba apota zvinoreva kuti munhu anenge afamba anokanganikwa navanhu vaanenge asiya rechipiri ane bapu zvichireva kuti munhu anovhunduka vhunduka asina hana yakasimba. Number 3 bapu rakatorwa nemhepo. Munhu anozhanganika zhanganika. Demiki ranoteera kubereka gotsi. Kubereka gotsi. Kubereka gotsi zvinoreva kutiza. Rinoteera watswanya bete noura hwaro. Watswanya bete noura hwaro zvinoreva kuti kuita chinhu namazvo. Kukurukurira munhu nyaya uchinyatsotsetsenura zvokuti anobva abvuma. Rinotevera kukurudzira bofu nemhururu. Zvinoreva kuti kuseka chirema uchichitunhidza nyambisirwa iwe unenge uchitochiseka asi icho chinofunga kuti ndiri kurumbidzwa. rinotevera kubura munhu mumoto zvinoreva kuti kubatsira munhu kubva mumatambudziko kana, kana nyatwa huru dimikira rinotevera kubvura bvura nyaya kana kuti kubvura bvura mhosva zvinoreva kuti Kudzingaidza kana kubvonga bvonga mhosva inenge ichitongwa kuti musoro wayo ushayike. Kusanyatsotonga zvokuti vanhu vanodzingaidzwa voshaya musoro wenyaya yacho. Rinoteera chabikwa chaora. zvinoreva kuti kana chokudya chabikwa chinotofanira kupiwa vanhu kuti vadye nokuti chikaregedzwa chingaore chozoraswa rinotevera kuve muchakamanika zvinoreva kuti kuve munhamo kana matambudziko kana zvimwe zvinonetsa zvokuti unoshaya chokubata. Rinoteera chamuka inyama zvinoreva kuti kufarirwa kwechese chese icho munhu anenge awana pasina kusarura kuti chakadii. chingave chakanaka kana chakaipa chitsaru kana chitsva chinonaka kana chinovava zvinongonzi chinenge zvinongonzi chinenge chawanikwa ichocho ndichocho dimikira rinoteera chindoendawo zvinoreva kuita chinhu pamusana pokuti vamwe vari kuchiita pasina kufunga kana chido chokuchiita Dimikira rinoteera, Chimombe enda, chimombe dzoka. Zvinoreva kuti kuroorera munhu akaroora kumba kwako zvokuti pfuma yakabviswa nowokutanga inodzokazve kwayakabva. Dimikira rinoteera, Kutatamutsa chitowo nembambo. Zvinoreva kuti sezvo chitoo kari katewe kakaoma dimikira iri rinoreva kuda kumanikidzira kukudza chinhu chidiki diki chisingagone kukudzwa kana kuda kumanikidzira kuti chinhu chisingashamisiri chive chinoshamisira rinoshandiswawo kana munhu achida kuvavarira kunhadziridza nyaya inenge isingakwanisi kunhadziridzwa dimikira rinoteera chitsva chiri murutsoka zvinoreva kuti chinhu chose chausina chinotowanikwa nokuchifambira uchichitsvaga kusvikira wave nacho kana zvimwe zvaunenge uchida dimikira rinoteera kuita madanha zvinoreva kuti kuita chinhu chaunoda zvako nomwoyo wako usina munhu waunotya kana mumwewo zvake anenge achikumanikidzira kuchiita demika rinoteera kuvaka danga pasina mombe zvinoreva kuti kufanogadzirira kana kuzuwa kana kuganza nezvinhu zvausati wawana zvokuti dzimwe nguva zvinhu izvozvo ungazotadza kuzviwana rinoteera kupinda nemwenje mudziva zvinoreva kuti eh, kupfuuridza mukukanganisira vamwe kuregerera munhu achienderera mberi zvakanyanya nyanya nemisikanzwa asi pokupedzisira achizorangwa dimikira rinoteera kudziya moto wembavha zvinoreva kuti kubatwa nemhosva nokuti unenge wawanikwa uchifamba kana kushamwaridzana nembavha kana munhu ane mhosva kutambira zvinhu zvakabiwa kana kubatsira kuti mbavha irege kusungwa unenge uchidziya moto wembavha rinoteera kuruma uchifuridzira zvinoreva kuti kuomesera vamwe uchipota uchiva nyengetedza kuti vafunge kuti uri munhu akanaka nyambisirwa unenge uchizviitira kuti vakanganwe kuti uri kuvatadzira dimikira rekupedzesera pazuva ranhasi inonziro kudzipwa neganda nyama iripo zvinoreva kuti kupambadzira nguva muzvinhu zvidiki uchisiya zvinhu zvinokosha kunetswa nezvinhu zvisina maturo zvinhu zvikuru zvichisara zvisina kuitwa haiwa apa ndipo paperera madimikira edu ezuva ranhasi tichasangana zvakare muchikamu chinoteera tichitsanangura zvakare mamwe madimikira neni wenyu